U l-VIP date tal-lum u xaħat special. Sander! Ah, special.
Thank you, għax inti special. Eh. Kif għed tħossok? Stramp, oh. Illum mux inti eh, ma tafx ħajġri. Ma nafx ħajġri.
Ma nafx li vera ma nafx. U taf ma minn bdejt? Le. Ti tkun taf? Eh. Minn għal marru ġewwa. Eh, Le, tlaqna.
U t-tini mistieden tagħna tal-lum huwa David Aġus. Kif aħna? Hello, tajjeb, tajjeb. Kif qed tħossok għal-VIP date tagħna? Eh, question mark, ġo moħħi, ma nafx, ma nafx ma miħat laqqawni. M'għandekx idea, mami. Le, le, le, le. Ma xammej ċej għadni. Morru naraw?
Aħjar, ta.
Xlaqna.
Ta.
Melit. Jek int, għanna sjaw nofsaw, mela, s-sessibu ġinidu. Ej, ma

Kanti, le?
Mela, mela. Jew radio. Radio, radio, radio. Morna tur. Morna tur.
U u f'dat tur kien hemm il-futura mara tiegħi. Futura mara tiegħu. U David kien isu tur leader. Ekku.
U minn hemm insomma, insomma, bqajna għaddejjem, għaddejjem. U xi ħaġa oħra li forsi ma tafx inti, naħseb bis-saħħa tiegħek se tinħobb ir-radio wkoll. All right.
Xejn niftakrek tgħidli li inti qatt għamilt radio. Mm. U għedtlek, ma nċessu dat, radio. Radio.
Għandek kuntat kontinwu ma' nies, anka telefonati. Vera, l-ellu għandik raġun. Jien għamilt
għamil snin il-breakfast show. Radio 101, dak iż-żmien 101 kien. Eżatt, issa kollha jibdlu l-isem. Ismit bla gravara.
Ma jiena,
inti tmorli.
Xafferi. Eh, pizza. Ġek.
Kif inaddeja kampanja?
Hektik, u hektik. Issa jien għamilt kampanji da, ġviri għamilt elezzjoni konsilli lokali, elezzjoni ġenerali, żewġ distretti, elezzjoni ta' viċi kap dak iż-żmien li meta għamiltejn u sanka tkun, ma tesserati. Iġifieri tittoqgħod tmur fl kull lokali ta' Malta għawdex biex finalment eh, tesserati jivvutawlek.

Kont qed tgħidli? Ehm, din hija kulħadd huwa tkun fejn tkun isek qed tagħmel kampanja, ġifieri biex tqum. Toħroġ mid-dar, sa kemm terġa' tidħol lura dar. Għax mhux bħal meta għandek distrett. Malta għawda distrett wieħed. Il-Virġini inta għamma neġi, għajdi ma jimma s-soċna futa, għalek għaxin tħattart, per eżempju, le, le, ma tgħodux kollu. Tista ħassib lista hekk ta' u ismi għat l-ewel wieħed fuq l-lista, mux ħat t-fixkel. U għajdu, le, all right, all right. U dik tejn li kull l-ewel jew l

Jiena sena u nofs ilu miet il-Papa. Fl-istess ġurnata miet Robert Arrigo, li kien viċi kap miegħi. U ftit ġranet qabel miet li dak li fil-kwit kien jisu l-campaign manager tiegħi. U Alla jbierek hawn. Ma nafx għodna wara.
U sakemm dawk qed jiddiskutu jinħrabtilhom ftit ħa nispjegalkom kif taħdem il-VIP date tagħna. Aħna ntuhom screen u fihom ikollhom stampi Biex ngħinuhom u nħeġġuhom naqra fuq xiex nixtiquhom aħna li jitkellmu, imxu ħa naraw kif sejrin. Għamilt żmien politika b'ritt, kont imur parlament nagħmel xogħli ta' deputy speaker imma anka ġil-miliet, low, you know. U bad, jisu xi l-aħħar ta' jannar. Il-web għalli għax ma tmurx Brussels. Għam konferenza u jimmur Brussels. U mbagħad tiltaqa' ma' David Casa, tlajt xi disa' sulari niltaqa' ma' Roberta Mezzala, u jien mela ħadd tgħidli kif ħanejna. U għart li jisma' aħseb konsidra toħroġ għall-elezzjoni. Telgħu ħalli ma tarax. U insomma biex ma ntawwalx u ma ngħidx kull ma għadna għata eh, għamil t-kellem il-mara, tfal, familja, ċertu li soħrajn. U insomma ġejt lura Malta, Kellimt il-mara, għalt li hmm, ma għalitx le. It-tfal mill-ewwel waħda l-lum għandha 19 oħra boġi. Iva. Iva, it-tnejn huma iva. Ommi, għarret ibni. U bat kellim numru ta' nisohra li kont qed naħseb li jistgħu joħorġu. Mal Adrian Delia bħal Stephen Spiteri u oħrajn. U l li leħad uħru xinti no problem u kun da tibta affarijiet. U baqqa naħseb kelli bisa għedha ġurnal kelli tilkab, tlaq u tlaq. U allura bħala familja mbagħad il-mara ġiet on board, no problem. Isma' jien issa ili 20 sena fil-Parlament Malti 2003. Qabel sentej kunsil lokali, ġifieri hawn Malta tajt 20 sena diġà esperjenza fil-Parlament Malti. Fl-Ewropa diġà wkoll kont u ili għadha l-aħħar 16 sena viċi president tal-ħaddiema tal

li huma islands fil-Bahamas, ġifieri ma morx Mauritius, ma morna l-Bahamas. U dawn huma islands isek ta' dreams meta jkollok l-island kollha li kek. Jirduk xi 50 ma tara l-ħadd, ma tisma' l-ħadd. U bat isajrulek u hekk. Allora sa min għaddar zoom. Google it. Jew mur, jew mur isma' jekk tmur, ovvjament. Umbagħad fl-istess ħin ngħix ma nsax lok.
Jien għandi post il-mellieħa.
Ġifiri, u tara l-baħar. U għas nara l-baħar, speċjalment ikun hemm qalleb u għek l-ena tiegħi. Romantiku ma nara.
Ma nafx hekk romantiku jew le, ma u għas nara. Jew u għas nara, bas ma nkunx qed qed immissu. Għax anka s-sajf issija qabel on żgħir. Kont jien kollu l-baħar, ġifi sweb faħma kont nkun ġunju kun ġar. Xista ġinġer.
Ma fejjide.
Xemxie. Imma imbdiet, ma nafx fejt lifta. Ġi bdejt nħossu kiesa, ma joqgħod nixjieħ jew ma nafx.
Sa terġa' dik il-muża, wara terġa' dik il-muża. Manka shower. Jiena li msida nħobbu wkoll, msida fejn twilit u li msida l-baħar. Ma minn msida.
Jiena tlet dik tal-powl. Li qatt ma milta. Għax dak iż-żmien kien hemm il-ħama. Allura ma miltix, imissa natfu sa jagħmluha eh, fil-San Ġużepp, l-msida jagħmluha, l-ġostra. Jiena mill-ewwel żmien ta' ħajti l-imsida.

Traġettini fastidju ħafna jien. Violenza domestika? Ma iktar, ma nafx daq naħseb taqqa taħt violenza domestika, ma fej jitlu fejtlu n-nisa u naħseb ħafna drabi jagħmlu fuq xogħol. Ma naħsebx li l-mara mhux abbuż ta' isom eh, ma jagħtux ma jtux l-istess. Ma jismawx l-istess. Taħseb u tiġri ħafna. Ħafna, xi nħossha, ġifieri jien kelli anke nies jaħdmu miegħi, eżempju tkellimhom tkellem xi klijent għall-argument, tkellem mara, aw tkellmu hi, u jizu ma jismajiex inkellem għajn. Eh, And it will be a different eh, story. Eh, ma xint.
Le, ma xint. Ma xint tisant. Dax dan hossa li għax mara tiġri. Ma għamlu zab saħħithom.
Ija, mux għet najdlek li umma ma jkunx saħħithom. Ma jkunx hemm rispett, bil-kontra. Ma forsi għandhom rispett lejk. Ma naħsibx, għax kemm il-darba tiġri. Ġviri.
Ma rispett lej il-mara naħseb zdiet. Għataw min, għaha kif tajt inti ma jirrispettax, definitely. Pero ta' skema minn ma jirrispettax il-mara, minn ma jirrispettax il-raġel. Ukoll. Eh, Irrispetti t-tibniħu kol, ta' sanders. Veru. Ġifieri faċli tajda ma diffiċli biex iżommha. Ġifieri inti mhux l-akkem għax mare għax raġel għandek irrispett ta' nies li taħdem għalih.
Tista' taħdem waħdi wara wkoll, eh? Illi naħseb mhux kollha mżomma, ma jeżistu nisa wkoll illi li ma jgħinux l-onfushom laqas. Ġifieri fis-sens. Ma jgħinux l-onfushom. Ma nafx ħaġa bħal dik li tfakkarni fuq li għandha espressjoni fajnija li tixtieq tgħidlek xi ħaġa u ma tistax titħalla tajda. U naħseb li jiena ħdimt ħafna fil-qasam soċjali, ġifieri jiena żmien anka shadow relatat mal-qasam soċjali, żvilupp soċjali. Hawn tbatija. Daqs kemm hawn nies li għamlu suċċess, daqs kemm hawn nies li eh, huma kuntenti, hawn nies oħrajn, ma tistax iġġenerġa tajt kulħadd jew ħadd, imma hawn faxxa ta' nies li jbatu, eh, fiskiet, nħabba flus, nħabba poter, nħabba għax jaħsbu li mhumiex kapaċi waħedhom. Għax forsi jibżaw jirrapportaw.
Jien nħossa u koll daqxew. Għawajnuna u koll, u tista' tfittxa. Jien nħoss li aħna bħala Maltin, għara kemm aħna sbukkati u affarijiet. Però jien nħossni li kultant nġvini u l-għol għed minni, ta' ċertu affarijiet, nistħu nejdu, nistħu nitkelmu dwar u paragumma popli ora. Imma tist, kapar, insomma, kapajzi ora dwar problemi. Imma tistri għax tibża' bil-konsegwenzi ta' wara. Naħseb hi. U dik naħseb hija xi ħaġa politika wkoll, eh? Ma tħossix? Mhux politika partiġġana.
Le, mhux politika partiġġana. Li ġejja mill mill-passat xi niftakar meta kont żgħir jien, eżempju, ma kontx imur l-iskola u ngħidlhom isma' jiena mal-Laburisti u ma' Nazzjonalisti ma tajdiex. Għax tibża' li jista' jiġrilek xi ħaġa, s-sura tgħid li jekk qiegħed issekonda jara xi tidu jiġrilek. Fhimt x'rid ngħidlek? Imma jiena jiena kont se ngħidlek li din hija xi ħaġa edukattiva. Jiġifieri eh, jiġifieri jekk jiena lilek intik l-iskills Ta' kif kapaċi toħroġ minn diffikultà. U ma daħħalx ġo moħħok li dak ir-raġel biss jeżisti f'din id-dinja m'għandek xejn iktar jew dik il-mara biss u m'għandek xejn iktar wara imma dik l-iskills. Illum għandek iktar social workers, illum għandek iktar eh, psychologist, titmur għandhom imma, għaxħanet, eh, ma mux, ma tarax, ma xejn, imma u tkun edbati. Eh, l-istess li rġieli, għaw rġieli batu, eh? eh, mela, eh, mela, għaw mela, rġieli batu, għax jiena fil-ħajja politika tijaj, għajt ma' zewġa, għaw iktar nisa, mill-irġiel, imma għaw irġiel, u jbatu, min għandi raġel li bati għalix b'xi mod jew ħabba il-każi fil-qorti, ħabba l-attitudni tal-mara tiegħu. Jista' jkun ħabba fiħu wkoll. It-tfal ilu ma jarhom għal numru ta' Ġimgħa. Dik hija xi kbira, Tażisti. Ħafna ħafna rġieli. Li naħseb li għandna nsibu xi btok soluzzjoni, mhux faċli da ġej easier said than done. Imma hawn min ibgħal, mhux nisa biss. Iġilu wkoll, ma l-maġġoranza huma nisa naħseb. Iġili batejtu kollha eh? iġili batejtu eh, kollu. Iġili batejt ħafna f'affarijiet differenti ġieri. Hemmu. Ah, radio, radio, radio. Il-radio. Il-radio Ir-radio jien għalija kien il-mezz kif irnexxieli noħroġ minn qoxorti, fis-sens li kelli enerġija u li x'imkien din l-enerġija trid tiddiriġiha. U meta dak iż-żmien kien fetaħ eh, radio, skunu radio 101, meta minna kors mal-BBC, Jeff Link tal-BBC. Mal-BBC. Mal-BBC. U għalmuna namlu editing, għalmuna l-voice, għalmuna kif namlu rapporti. Kont nagħmel programm every Sunday 10 to 12. Immaġinja l-ħdud. Ma nafx ifissru. Cliff, radio, għax tmur qabel, dek wara, dek minn sadej ġuk tlieta jew erba. Ehm, Umbat, meta fetaħ il-radio, kont ġurnalist, u kont naqra l-aħbarijiet. Umbat, meta tlifna l-elezzjoni, ridna namlu breakfast show, U jien qatt ma kont DJ, u tit tarani nitkellem fuq id-diski u nċempel lin-nies filgħodu u kelli breakfast show. U kont waħdek?
Waħdi.
Waħdek kont tagħmlu breakfast show? Waħdi. Waħdi.
Fil-ħamsa nitlaq mid-dar, ta' filgħodu nasal hemm xi ħamsa u kwart, ħamsa u mbagħad nibda nipprepara, Eh, Fis-sitta nibdew u bdejt bl-Ave Marija, qatt ma kellna l-Ave Marija, bdejt għajn u baqgħet għaddejja. Ehm, u kont nagħmel sa' 8, u mbagħad għamil sa' 8 u nofs, u mbagħad ġiet il-kampanja elettorali tan-98, u bqajt għaddej sa' l-11 ta' filgħodu. Jiena kont nagħmel mis-6 ta' filgħodu sa' l-11 ta' filgħodu.
Jaġobni, għamilt ħafna ħbib. Din bat wara meta ġa l-elezzjoni l-ewwel gambazers tiegħi kienu bħal Antonio u Grace. kienu dawk li sisbib magħhom minn fuq radio. Għabad dejt insifer, ma tkun fuq radio, ma l-Euro Tours. U kol. U għallura jem fejt tħol. Fil-picture, ċomba. Umbat wara, meta fetaħ net television, mort nara rabbajtu kol fuq net television, u anki għamilt il-program referendum li kien jisu il-bidu ta' biex nispjegaw lin-nies x'inhi barra mill-Ewropa u fl-Ewropa, again ma' Simon Busuttil, ma' Joanne Drake u oħrajn. Imma dawk żminijiet veru differenti. Aħna konna żmien fit-television meta konna naqraw l-aħbarijiet tnejn, raġel u mara. Jiena u Ingrid li xulxin. Karl Stajona barra u

Funnily enough, jiġifieri it-television net. U mbagħad funnily enough, aħna irrilevanti mill-politika, aħna sa plejers tal-futbol fil-verità f'dal x'ismu. U inti taf għax meta n-net isu għadda minn perjodu insomma fejn għad jiżarma, kellna bżonn nimmovjaw. U niftakar l-ewwel morna l-BBS, għamilna ftit perjodu ma' Where's Everybody, mbagħad spiċċajna l-one, ma nafx kellna. U kien ġiri Reja Zoppardi. U da zon kien jara nixxu. Kien jara nixxu fil-kuruturi, ma rrid nagħmlu xejn. Dal-ostina radio.

Imma dik is-siegħa radio Marelli fil-ġimgħa addictive. Jiġifieri wis, wis, u kif qed tgħid inti, naħseb m'hemmx. Orajt, it-teatru din qegħdin qudiemek in-nies u qed tħosshom. Imma r-radio jtik l-istess feeling. Iva. Jiġifieri tkun taf li qegħdin hemm. Wis. Telefonati, kollu. Wis, wis.
U għamilt breakfast show, għamilna, għadna nġru ma' Malta, għamilna tal-linja sħiħa. Għamilna, għamilna. Li jistra nammirak fuq di, ma. Eh. Għax jina għamma milt radio wahdi. Ħlif meta nqala li xi ħaġa, eh. ġiet nqala xi ħaġa Daniel jew jew spiċċajt waħdi. U ma nafx kienet esperjenza sabiħa. Se jew għax ma kontx preparat għaliha. Qatt. Imma meta kont waħdi fadek tisma' l-mara tajdielek, fim tajdin induna li isek ma tafx titaqbad tgħix. Neħel. Sakemm it-tnejn mhux problema. Sakemm. Jiena mbagħad għamil ċift mill-programm ta' filgħodu għal programm ta' diskussjoni fil-ħamsa. Dejna dak il-kunċett ta' programm fil-ħamsa Manġelito Xeberras, Clyde Pool, imbagħad Tonio Fenek. U bdejna nagħmlu dik id-diskussjoni jisek li nsejlej id-dar.

Imma meta għandek lilek qed iċċempilli, irrid naħseb sa ngħid, irrid nitfa' ukoll xi feature u l-moħħ irid jaħseb x'messaġġ ħa jwassal. Teħel. It is, it is not easy. U allura hemmhekk jekk ikollok lil xi ħadd miegħek kelli l-Angelito Xiberras, Clyde u oħrajn, eh, tibbilanċja. Immissa pereżempju, nagħmel programm fuq l-ismash waħdi.

Għaliex żgur tagħlaq il-programm f'dik is-siegħa u ah, inti tagħlaq. Imma in between eh, nkun preparajt sa nagħmel, sa ngħid, eh, features ħan uħroġ, ħan teħodlok il-ħin. Imma dik il-lum kapaċi nagħmelha. Eh, li mhix xi ħaġa faċli. Aħjar billi ssir skos diskil ma biex nafx. Mhux hekk, jew mhux hekk. Imma naħseb xi ħaġa in ġenerali xi ħaġa li nħossi jiena, speċjalment in-nies li għadhom jibdew television, radio. Li kultant ma jaħsbux li l-preparation hija importanti li. Enormi.
U laqas jimmaġinaw kemm jien jaqranħu minni, jiena nibqa' l-preparation nieħu ħafna ħin. Bil-fors. Ma tkun tidher wara. Jiena jgħidu inna x-show sa ngħidu li intom tkunu tafu se tgħidu hekk. Eh, eh, le, ħares biex se ngħid. Ikollok partijiet fejn tagħmel timprovizza fuqhom u għala lek xi ħaġa u peċċi għajt imma kieku għala lek xi ħaġa li ma kienx. Għandek bżonn l-esperjenza u dik is-siba.

partikolari li għandi soft spot għal-jom. Naħseb l-għawġin fil-verita jew għobbu. U d-darba tlajna. Nadur jew Aħna lina għawdex jisu zuraħal zaħi minn Marta, forse ftit nis jifmu ġivir għal-kem jider. Allora, u diffiċli ħafna biex bieħ seats ta' teatru. Di darba, ġviri, naħseb darba li jmiss li naxxina nimlu żewġ tirijiet, għalina kur rekord. Imma ver, veru li għettejt, diskant erba pass il-bot ma kompletament differenti. Imma jen fuq Malta, Malta,

kemm m'għandhomx f'pajjiżhom dak li għandna aħna llum. Ġifieri fiċ-ċokon tagħna aħna għandna loneliness ħalli ma ngħidx imma aħna kapaċi niltaqgħu u ħriġna u morna għadda pizza u tkellimna ma' xulxin. L-Italja pereżempju, Franza l-kobor ma jġalekx tkun hekk. Ġifieri jiena pereżempju fl-erba' tim dawn li kienu miegħi La, il-taw ma' l-President. Għax, dik hija. Il-taw ma' l-kap tal-oppozizjoni, ma' l-Prim Ministru, daw, sarja fuq, u rajt l-Italja u Franza, ta' taqaxu Macron u Meloni, ma tarax. Le, dik veru, pero. Iħossuhom fulfill daw Malta. Jien nħoss istralet nitilfu da xejn ma' il-naf, eżempju, jiena kont nex ħazzabbar. U issa ġet nex marsa xlok. Hemm differenza kbira. Il-way of life Ġifieri jien ħassab Barbir kien kont naf min joqgħod taħti fuqi. Għaliex il-Barranin?
Le, Maltin, le Maltin, ma għażlit. Imma Marsa Xlok, aqqas tista ma kunx tafhom.
Għaliex? Għax they get out of their way biex issir taf. Għax ma it's not acceptable li ntaddi bil-mobile. U ma tkellmux.
Għax jgħajtulek. Eżatt.
Fimt, u dik, eżempju għawdex, ma teżistix ukoll. Ġri għawdex, tant huma close in-nies bejn u jafu xulxin. Fiha t-tajjeb u l-ħażin. Imma jien għalija hija tajjeb kollha. Imma hawnhekk pereżempju tmur iż-Żebbuġ u għadek issib iċ-ċwievet fil-ħin. Eh, mhux hekk, mhux hekk. Sa, mela, eh, eh, fiha sibhom.
Eh, ma tarax.
Ma tarax. Anka jien naf
għadek eżempju. Ah, x'għandna. Dil-mara. Dil-mara.
Għawni, għawni.

17.
Lejla li qablek, qablek, qablek. 18 sena. Qablek, qablek, għax għax qablek jien. Għaru eh, għet jgħida, eh, jenna. Jew jenna. Jena meta l-mara ġit biex tajli meta għan iż-żewġu tatni data f'April. Per eżempju, 30 tape għan ivvinta. Ma dimu sa' nivvinta, u tatni Fort May 96.

Ġifieri.
Il-birthday ta' il-birthday, all right.
Le was li jidħol jidħol, ġanka numberik li jidħol jidħol. Mobile iżommu fuq. Meta għamilna l-album ta' tieċ? Eh. Għax, mela, eh, jeweb minn dawk. Illi eh. korri namlu jillu ġej. Zda bil-vantaġġu l-svantaġġi. U għamilt l-ostra album ta' tieċ u ġini sabiħ u kollox. U għab maħajdra xej, sampoġġi u la u la. u tħarf da sajt, insomma li tamlu inti u ġi vera sabiħ dal-album. Impoġġiwla u tibda tqalbu sabiħ għaddi nejka għandek id-dejt ħazina. Sena. Sena.
Drawija.
Għabel jew wara? Wara. Wara u jibqa sek sena li. Allora mbagħad minn hemm hemm mbagħad tallimta ma ma deġaġrat. Hija wit mill-belt.
Hija mill-belt. Hi, wit ħażabbar.
Hija ħażabbar.
Jew ħażabbar. Issa qed ngħixu Marsa Xlok. Marsa Xlok.
Naħata Marsa Xlok. Lejn il-knisja jew? Naħata l-iskola.
Ta' l-iskola.
Eh.
Tara l-Freeport.
Mela. Eh għandi għandna problema kbira. Biss.
Għax edin qabel konna konna l-ewwel sular, però nixxu issa qegħdin fuq. Eden Penthouse u l-ammont ta' riħ li għamel. Riħ?
U dik fissata, dik fissata fl-indafa. Sowa fissata, ma ġifiri dak it-tip li neħtlu wara wara xilej tajjeb, tajjeb, nkunu tnej, fissakra u taqbad tnaddaf li lemmu law, sowa, fissatejta fil-ħodu.
Għax ma tistax tifhem li meta jagħmlu dal-maltem ma tibitra. Ma tistax taħsel għax ħadha ħerġa' mill-li. Amma qed ikolli

Jien niftakar, ma nafx tiftakar, aħna kellna l-uffiċċju tagħna kien toilet fil-verità, kienu neħħu toilet. U għajtem. U niftakar, ġviri waqt li kienet kienet timbena d-dar, nkollu nimmuvjaw kullħat minn web minn hawn, bat naħbu minn hemm u bat minn hawn. Imma li kien web minn l-isbaħ żminijiet ta' ħajti, ġviri.
Ovvjament jiena niftakar Imwaqqa' kompletament, bis-sala li kienet ta' qabel waqa' kollox. Infatti konna nagħmlu radio minn San Ġwann. Kien uffiċċju n-naħa l-oħra tat-triq, mbagħad kien. Kien uffiċċju din naħa.
Naħa, segretarju ġenerali ġew saliba u hekk. Uffiċċju din naħa.
Sakemm mbagħad tlestiet insomma kif qed għallu. Ħajti hux, ħajti, ħajti d-dar ċentrali, ġifieri meta Meta Mela tifla tiegħi da 24, alright, ġifieri llum. U meta kienet sa titwielet, jien kont id-dar ċentrali. Ugur. Żgur. U l-ġew sali batlu jekk ma tara nixaw għax tlaqt tlaqt l-isptar. Ġifieri il-mara għalt li. Iċċadilek il-mara, eżgur, intom U li għalt li mur, mur. Il-ġenituri tagħha waslu għal isptar, ċempluli, intlaqt minn daċċa tra maranix iktar ġew, u mort u twildet il-kbira. U żgħira twildet u ħadd li kont. Thank you.
Thank you. U għax nafu li ġejja l-pizza u kollu. Eh, tifla l-oħra, id-dezirer, Twildet eh, waqt li kont fuq radio, ġifieri mhux waqt li kont leċċa, jien kont qed fuq radio nagħmel il-programm, imma mbagħad twildet flaxija, għal-lejl, u bat mort il-radio għabet il-program. Maħabbar temmek li għandi t-tini tifla. Imma, eh, ta' fint għandek 10 seconds delay, biex jekk jgħidlek xi ħaġa xi ħadd. Tafas, ma diġ xellu. Eh? Għadix? Għad għandhom. Ma nafx, ma.
Imma jena kelli, insomma. Għallek xaħat jikkelma pasta, ta' pasta.
U Għana ma rridnix nuru li kena, meta kienet pregnant il-mara, ma rridnix nuru li pregnant, u għal sakab inti sakab jgħaddu ċertu żmien. U bid-dera missiri u għammi kienu ximkien, nkun ħal-balzan. Għallu li l-ek, per eżempju, ċempil fil-program fil-ħodu. U qalli għax iltqajt ma' missierek il-bira u qalli li ħajkollhom hum kif qalli ħajkollkom lejn bum. Bomba ħasta. U ma tqatajtlu. Ġifi, dak fih it-tajb u l-ħażin tiegħu ma it-tfal, it-tfal jafu radio eh. Ġifieri u television u politika. Ġifieri ma jafux ma jafunix barra mill-politika. Le, jiena jiena jien xi naraħ joqgħodni f'da żmien partikolari fejn konna Min hu Grizz?
Min hu Grizz, Vienna, Tony, Brian, eh, Tony Dalvan. Umbat kien hemm Andrea, Daniel Kirkop, Joffre, ġifieri dak kien Claire, Raġu, Sassiesta, Anton, ġifieri kien kien żmien. Isek eh, qbad, naħseb il-verità, it-tim li kien dak iż-żmien Ma hija qatt ma rġajt inzertajt f'xi ħaġa as strong, fimt? U kellkom min itikom. Kena, kena gwida tajba. It-tapit biex it-tot. U konna naħmu tajba ma' xorxin u koll, ġviri bil-producers, bis u titqis ma kienx hemm biex taħdem. L-lum irrealizza kemm ma kienx hemm biex taħdem. U David u Daniel għal-għafru l-istess. Camera person. Kate u għek. Etnajda, kien tim tal-ġen, fimt? Konna aħna, aħna konna morna wkoll niffilmjaw barra minn Malta. Jiġifieri għamilna żmien nitilgħu, pereżempju jiena, Simon u Keith, biex inġibu l-Irlanda u l-Unjoni Ewropea u xi tfisser. U Keith kien għadu Zajr. Zajr, u għed.
U zajr, zajr, zajr. U zajr, bħala bniedem. Ma kien għadu zajr, kellu 17, jew 18, 18 kellu, 18, 18, 18. U Jiena, Simon u hu dħalna ġo pub biex nieħdu birra u niklu xi ħaġa. U ġiet il-waitress u l-Simon għaltu xi trid għalla birra u hekk, lili u birra u lilu hekk kif qaltlu inti għalla birra no qaltlu għalla waj qaltlu you're underage. Dak miskin ma hekk. Ħellu joħroġ l-ID card juri li għandu Tmintax-il sena, imma konna konna tim tajjeb fenomenali anka diretturi, l-camera persons li kien hemm. Konna familja u dak iż Huwa, ġifieri jien għadni, ovvjament ma domx ma' hemm ħadd li jaħdem, imma meta narahom qisni għax dik li li taffaxxinani, ġifieri qisna qisna niltaqgħu kuljum. Daqshekk inħossni. Ingħatajna l-opportunità, u ngħatajna l-opportunità. U għenitna wkoll inkunu viċin in-nies. Għax in-nies jisek sar inti wiċċek u jiena llum eh, kull fejn tmur in-nies ara. Nehmu xaħar jien niftakar l-Anton jgħid li dil-biċċa xogħol. Mela jiena xint l ħaġa qatt ma kelli nagħmel prax intħal bħal production biss. Qatt ma immaġinajt għan spiċċa qudiem il-kamera. Eh veru. Eh mela min kellu jagħmel tal-profs ta' minivax ma eh. ġiex. Ġifieri dak kien ġej xi ħadd jor insejb min kellu jiġi, u ma ġiex. Oġi Anton fis fis minn fuq. Għallu jgħamx ta' minn Two minutes? U, insomma, la pazzajna, basically, u ma minn bqajt namlu jien. Imma għadni Minti u mintu bi klik jajtu, għadni. Eh, Aħna tinsi xikonna ġejjin diġa minn minn bjent naħbu fl-imkien, xkonna rina la movie park diġa eh, bħala. Diki, jorret, għod nsej.
Imma li għadni niftakru jgħid, għalli għaxet l-umar li għana għamil program ta' tfal, speċi ta' tant. Kem kien popolari.
Kif ġiek f'moħħkom minn Euclid? Ma, ma qas kienet ċaġa isa, isa naturali, għax aħna konna diġà ir-rinella namlu namlu il-babiċċos. Allora li għamilna produċejna xi ħaġa. Baġġo bandi bil-bandinu. Mhux hekk.
U li kienet tissorprendi, għaw, ġi Antonu għalli dil-frazi, għalli għalli jint ma tix tamil program ta' tfal, għalli ħana jdek ħagġa. Għall-itfal għadhom il-programm tagħhom illum. Jibqgħu miegħek u jsiru lojel u kellu raġun. Għax illum nofs in-nies li ġerawna, ma neġri jiena kolli nies, nies tħinejdu x'issa nidher kbir, sawa li għamiltilhom il-parti tal-proġett u mur nagħmlu l-hands party u ma mudija tal-tifla. X'bissa qed ikoll il-ġenerazzjonijiet. Wasalna fl-aħħar. Lajs, lajs, memorji ġibtli, memorji sbieħ. Memorji oħra, għax illum jagħmluha ħafna. Meta id-dar ċentrali rajna l-ewwel kienet sa taqa. L-aħħar programm ta' xkien li għamilna konna minna 70 sija. Ebġew, bil-filmati, illum kif illum isiru dawn, xejdu l-għom Grande Fratello. Għanna dika minnija, semajt sija ġodda ċentrata. Jiena, John Busuttil, Nathaniel Attard, Clyde Puli, Tonio Fenek, eh, Peter Busuttil. Hemm ġew, u bat kellna Brian li kien il-voċi, il-voċi, u kien jgħidu tittamlu hekk, titilabu hekk, tittamlu hekk, tittamlu hekk. U narqdu hemm, ġifieri hemm minna tliet sebgħin siegħa hemm ġew. Tista' tgħid li vera taħt saqa.
No piżu.
Pizza marinara. Thank you.
Xġmiel.
Dostra.
Ja, diġu ma' Tito.

Imma il-favorit għal meta nkun id-dar waħdi ta' ġifieri, forsi sa' mur Brussels, nibda nagħmel li nibda karfik. Najdu l-om xinu? Għagġib bil-majonez. Bil-majonez. Imma imma minn dakinhar l tal-lim naqru ħaran sajjar, ta' għax issa xajna minn dawek. Importanti, u dawek,
jisiru ħedu.
Jiena ma rridtix, jiena jien ma rridtix, jiena jien nħobb insajjar.
Allura x'in eh, għallu li bija dil-magna,